Rojên tarî Kurd û futbol û her wekî din. Her demekê ruhekî xwe heye. Heta mirov dikare bibêje hemin her wext xweyî per û baskên xwe ye û heçî bizanibe bide dû fira wê, ew ê karibe li ber bagêra zemên li ser xwe bimîne. Ez bi xwe ji zarokatiya xwe ve her dem alîgirekî baş yê futbolê me. Min di her qonaxa jiyana xwe de li jêr, li jor, li hevraz û nişîv her dem bala xwe daye goganê û ne tenê wekî alîgirekî sergerm, min bi baldarî xwendin li ser vê dinyayê hang kiriye û her dem ev gotina futbol ne tenê futbol e ji kurayî ve daye berpirsê. Bera jî me futbol ne tenê futbol e, naxwe çi ye? Wekî tê zanîn van rojan li welatê me bayê futbolê rabiye ser tapanê. Ev çendeke destanekê nû ji me vê civaka sergerm re peyda biye, Amedspor. Van rojên tarî li dinyaya me ye germ û piçûk, em baş dizanin ku refleksa sergermiya kurdên me ya li du Amedsporê reflekseke hestiyarî ye. Terefgiriya futbolê xwe li ser du hêmanan danîne. Yek terefgirî ye ku ev di her rewşê de li pişt taxima xwe ne bi can bi xwedan pêra ne. Ya din jî alîgirî ye ku dabêşa me dêhenekî li ser vê be. Em dizanin ku vê pêlê civaka me ya Bakur ev çend salin bi dijwarî ketiye ber pêlekê çewusandinê û hema bêje civak di warê moralê de helyaman o. Rewş pir berkendal e. Moral sifir e. Ji bo civakekê wiha derbxwarî, terefdariya du taximekê futbolê Hulmek e. Kurd hewceyê vê hulmê ne. Amedspor li vir oksîjenê dide civakê. Naxwe em baş dizanin ya me Kurdan xwendinekê pir asan a civakî peyda bîye. Kurd êdî gelek tiştan bi reflekseke wiha dixwînên. Ev partî partiya me ye. Naxwe divê em bidin dû wê. Ev taxim taxima me ye, me xwe divê em piştgiriya wê bikin. Ev stranbêj stranbêjê me ye, me xwe divê em goyê xwe bidinê. Ev êdî di civaka me de bûye kuruyek û kesanên ji vê civakê bawekî refleksîk xwe li vê hestê dikin xwêdan. Ya me ye, me xwe divê em. Min bi xwe berî salan hê Amedspor nû ava bûyî gotibû, Divê Amedspor bibe Barcelonaya me Kurdan. Nizanim Amedspor dê karibe bibe Barcelonaya me yan na, lê ez dibêm qey niha bayekî rabiye û baweyekî enteresan, hemû çîn û tabaqeyên civaka kurd, ji dîndaran heta sosyalîstan ku herdu jî dij futbolê ne, niha bûne tarafgirên Amedsporê. Tişta ku siyaseta Kurdan nekarî bike, taximekê futbolê va ye kelegermekê wiha çê kiriye. Helbet vê ga wiha ye. Lê em baş dizanin niha serdestên me bi çavên hûr vê rewşê dinêrin. Ew ê zû bi zû rê nedin ku ev ba bibe nefeseke şînbûna dara kurdeyetiyê. Ew ê çepelên xwe yên qirêj dirêjî nava wê bikin, têkvedanê bikin, ji bo ev xewn biherime dê gelek dek û dolaban bigerînin. Şiyar bin. Çimkî ew bi çavekî din vê diyardeyê dixwînin. Ji bo wan handana futbolê li Kurdistanê ji ber hindê ye ku bala ciwanên Kurd bi futbolê re ji meseleya neteweyî û civakî dûr bixin. Lê ku ew bibînin ev futbol ji bo geşkirina hestê neteweyî ê Kurdan dibe agirekî gur, ew ê rêbazên din biceribînin. Ji xwe tiştên ku têne serê Amedsporê delîlê vê bixwene. Hema maça Bursa Sporê bînin bîra xwe bes e. Xasma ew tenê çilkek ji behrê ye. Di vê cîhanê de divê dengekî me hebe. Bi futbolê, bi hunerê, bi şanoyê, bi sînemayê, bi matematîkê, bi fîzîkê, bi edebiyatê, bi ticaretê, bi dîplomasiyê, bi îlm û zanistê divê me jî dengê xwe hebe, rengê xwe hebe, navê xwe hebe. Em hene em ê hebin. Em ê di vê tarîtiyê de wekî ronahî hebin. Dest xweş Amed Spor. Te dilê me xweş kir. Erê, çiqasî hinekî dereng be jî, vaye kurdan daye du karwanê te. Futbol bi rastî jî ne tenê futbol e. Ew deng û rengê te ye. Taxima me. Sirçavê me ye.